Diana, hello. Hello. Hello.
Diana, ses yok. Ses yok. Siz bilen top bir alca. Gow oynayın diýdi Jamala. Ikiňizem çekerin ýokary diýdi Döwlet bilen. Başlada.
Başladaly başladaly.
Gaharlanmaý. Eşidilýärmi sesim?
Sesiň indi gelýär. Ýa indi sen biz eşidilýär. tatar bolmanlygymyz üçin biz bilen gepleşek ýokmy sen Diana? Aý dogrudan. Ýokmy barda tatar? Öý näbilen başladaýda diýip başladyň ha sraz. Men gorkdum soň. Bular gaharlyja gyz eken diýip. Ýa ukusyndan turzan bolsa jamaly.

Bök gire baksak. Prizine gidildi. Prizinde zat. Produkta da uy zadında. Dört adıma yetmiyor. Adam tabi.
Birden oglanlar mende kä wagt bara zona zat atyşmaly bolsa internetim dokuy näçä barýandyr bul tädim nay şonda arkaýyn gidiberiň özüňiz ping ping bolýa bu. Ýok dokuýda barýara. Gowy gabat gelýä.

Bu gün Ýüpek altmyş sekizine. Oý. Adam adama.
Oý.
Adama. Arkaladylarmy? Ýatýa ýatýa oglanlar.
Haý bile. Küfür et, küfür etse ola şoňa. Gizlenýär o haramlar bara. BK pinga düşdi.

Şon, şon, şondan dey. Ola arurası güçli dey.
Emeli de 62 dara o eline, kam yakyndan ha yatır ya olin. Men ölsem öň deldir yadim, şu ada gülüp

Türk. Aa men pis sarat türkmençede türkçede pis kirli bolýar men şolardyr öýdüp. E bular ady leç wit goýduk hadi.
Gelen şey diýer ha. Ýöne play it safe. Bileleşip raşlaýmasa.
Garaş garaş bile edenik bile bile. Gel şu şu jaýa gidýäs gel. Şu.

Ýok o bir akö bilen upan degap bolmaz-a.
Aç güýçli ýarag tapyp berjek saňa. Soň göreleni.
Gepleme jaý ederin diýemiň Jemal. Şony üçlük bilen dolduralyda.

Ýokarda adam bar ýokarda. Aha.
Düşman görüldü.
Jemal arkaňda adam bar adam. Düşman görüldü.
Bot bar.
What?
Maşyn geldi maşyn.
Maşyn geldi adam şu. Dit. Ejin.

Bäş elli alty. Ýok, ýedi altmyşky bar. Beş ýok, meni atýarlar. Jana seredo. Adam bar.
Oý. Wada apteçki.
Ýatyryşyny görýämiň adamlar?

Örüşmäňe.
Bot üflese de ölýärdim o gal hudaý saklasyn.
Janyňy ýok da, çyzgam ýok da. Hiç hili o on ýaly sluça bolup gören o ömrümde. Däni ýatyr otyr öňüne çykan. Geldi.

Öldüme. Öldüm. Ölürdiň mam. Ýeri.
Ýerde sasyp ýatyrdy Bizi ýa. bizi dur dur Jemaly götereýin. E men näme ses kasamogay şu wagt hiç hili. Ses gelmeýär a. Nastroýkadan sesleri. Gürleşilip otyrka.
Ultra goýmaly.
Ultra goýsaň moşny boljak. Aa.
Şutat adamlar Ana bar. adam girdi şu jaýa.

Prosta emulýatorlaram barda, şondan kyn düşýäler biz bu e-sporçy bolamyzda.
Daşa çykan wagtyň, hä, şo taýda. Aferin bol. Şo taý, şo taý, çepde, çepde, çepde. Çep. Şo taý, garşyňda. Gidip barýam, gaçýamy? Hmm.

Hem 762 ni görýän bu näki. Oh, malades. Gelende pişman etdiler. Ewa.
Biz ýaly boldy bular hem. Raşdylar. Aldyňyz, aldyňyz gara.
Göremiň düşüp özüň alşyny göremiň. Ol al al al al resk.